Ja ja, et deet mer leed, d'leschte Mol ass kee Video komm, da komm dëse Mou dem C widder. Ech begréiss dech zréck zum TL Pokémon TCG History Projet. Mir haten e bësse Retard krut, dat läit och dru well eise gudde Kolleg Diluc, eise Spiller vun Toulouse eis eppes matbruecht huet, nämlech mir sinn am véierte Part haut, am véierte Video. Dir gesitt och de Präis en plus hei vun engem Fossil Pack, 220 Euro haut ze daags, deen ass vun Toulouse, huet dee säi Wee Op Lëtzebuerg fonnt, en kënnt décke Shoutout hei un de Luc alias Evil Chicken, eisen zukünftege Fluglotsen. Den 10.10.1999 ass dat hei erauskomm, dat heescht dee Pak huet och scho rëm iwwer bal 26 Joer plus minus huet en erëm krut. Mir gesinn och hei wierklech eng Kéier Fantasy Sphere, eng Kéier Shoutout un si. Wann eng Kéier zu Toulouse sidd, gitt eng Kéier do rakucken, well dat Geschäft äh, huet och ein, zwou retro Saachen. Da kënnt der mer schreiwen, nee, nee, just kidding. Also, all Kéier wann de Luc Moore rifft, äh, dat kënnt, äh, dat gëtt fir de Portmonni keng gutt. Also, mir maachen hei eng Kéier den, de ganze Spaass eng Kéier op, fir eng Kéier esou eng Kéier de Inhalt ze presentéieren. An da lo rietser Hand gesitt der mol eng Kéier, wat dann den 10.10. 1991 vun insgesamt 22 Kaarten alles erausginn ass. Dir mierkt natierlech erëm, se hunn dat e bësse virugefouert. Et sinn ergänzfähig 62 Kaarten, an et si mol keng 62 Kaarten, mä natierlech erëm 15 mol eng Holo a 15 mol eng Non-Holo Méiglechkeet, déi se einfach an déi lëscht do mat agebaut hunn. Dann erwaarde kommt wahrscheinlech eng esou 45 där Kaarten, esou de Set deen mer dee Moment haten. Also sidd der eng Kéier elo alleguer gesinn, dat ass mir rucki zucki gaang. Insgesamt ginn et och dräi verschidden Artworks, mir gesinn hei eben och den Zapdos, dann hu mer och eng Kéier nach den. Aerodactyl, deen e Most Wanted, eng Chase-Kaart, hei aus dem do Set ass, an zu guer lescht mol eng Kéier Lapras. An Dir wësst, wéi dat elo rëm funktionéiert. Ech weisen iech eng Kéier, wéi d'Kaarten deemools ausgesinn hunn. Hei hu mer mol op der éischter Säit eng Kéier, se ass op Franséisch, passt e bësse bei de Video, wëll all déi Kaarten, déi ech iech elo presentéieren, si franséisch Kaarten. Jo, déi Zäit huet ech da wuel eng Kéier an engem Geschäft just franséisch Kaarte krut. Den Zweiquaquaque, also den Enter, den Enton. een Tonn, entschëllegt mech eng Kéier fir de falschen Ausdréck, dee meng Credo hunn, dee se Comeback gemeet huet. Dann, wat eebe mat Fossiler ze dinn huet, déi hei si mol annoncéiert ginn, mir den Ammonitas, de Kabuto amoroso a Kabutops an nach zu gudder Lescht den Arreodactyl als eng Rare-Kaart. An hei, Et passt e bëssen dobäi. Mir hunn se hei, eng franséisch Elector heescht en, den Zapdos. Klengen Tipp, wann der aktuell bëssen Zäit hutt, also Vakanz dëse Mount, ass lo am Mount August op mengem Pokémon Youtube Channel och de Video vun dem Pokémon The Movie, de Film, zwee. Do hunn eis 3 Kollegen do, den Arceus, den Zapdos an de Lavados, e bësse méi speziell nach optrëtt. Ech hun mer schon ugekuckt an jo dat ass wonnerschéin do. Sou gich dat soen, déi 220 Euro mam High op ass och präislech déck korrekt. Natierlech kann et gutt sin dat mer hei iwwerhaapt emol keen gudden Hit draus zéien, mee et ass egal, dir wësst jo em wat et hei am Projet geet. Dem Projet geet et drëms dat eng Kéier alles opmaachen bis dir iech beim véierte Booster respektiv beim véierte Part, lescht Kaart, majo Wizards of the Coast Kaarten, ech maachen elo de Spaass hei op déi. Waren eben méi verstreet komm, dat maache mer eben och méi reegelméisseg. Also drëtte Pak am Projet, bis elo nach keen Hit, wat bëssen och virauszegesinn war. Ech hunn dat och elo sou bëssen ageplangt, well mer sinn éierlech, wann Päck dra gewiescht wären, déi hu se bestëmmt schonn all selwer opgemaach. Déi maachen elo hei eng Kéier zesummen op. Mir hunn dat Shape Copper opgemaach, dat Geschwëtz Seal ass och ee vu menge Favorite Päck de Moment an ech giff einfach soen, Ech leeën hei eng Kéier elo kuerz op d'Säit, well mer dann e bessere Fokus hunn. Fänken un, de Pack ass en plus op Englesch, wéi der gesit. Dat heescht, och a Frankräich kréie mer englesch Packs. Also e grousse Shoutout un Fantasy Sphäre. Merci beaucoup aux collègues de Fantasy Sphäre pour votre Booster de Retro. Eng Kéier e bëssen en Français parléiert an da maache mer hei emol Recycle un. Do gesi mer den aarme Pummeluff, deen Do, jo, et ass geschwë rëm Fouerzäit, op d'plus, da kënnt der vläit e Pummel als Plüsch do erauszéien. Dann hu mer den Shellder, esou eng ganz schéi Kaart och ëm den, de Mushas mat Super Sonic als Attack, e bësse sou Sonic, wuel hien net sou séier, Kolleeg ass, mee enke den Zubat. Ganz schéin och Kader. Dir mierkt Artwork Makes, ech besinn nach am Joer 1999. Esou lues awer sécher mat 1999 gepackt, heescht dat éischt Joer vu Pokémon hu mer geschwënn hannert eis gelooss. An ah, dat do ass schéin, hu mer och de Kabuto hei gezunn, hie war jo de Fossile. Et war a Pokémon Go aktuell eng eng eng Fossilienzäit erëm. Ass ëmmer erëm schéi wann do dann och sou fossil Pokémon dann gesäit. Dann Tentacool, och heen coolen Artwork, och am Anime eng groussaarteg Momentum gehat de see Père den Horst si och de gesitt waasserméisseg ass beim Yoga et hätt och kënne Misty Set ginn dat do mee den Horst si de see Père deen alt do bëssen de Smoke Screen hei mëscht op eisem Youtube Channel deet mer leed. Mysterious Fossil ganz ganz flott dat mer déi gezunn hu well déi passt och en plus eng Kéier fir iech hei ze weisen dir musst déi Kaart do spillen déi huet 10 HP datt der iwwerhaapt e Kabutt do kënnt dann entwéckelen ne dat ass eben och mat de Fossiler wou se dat deemools gemeet hunn. A mir hunn hei d'Holo, also d'VR-Kaart hu mer den Ditto nach eng Kéier gezunn. Leider erëm keng Holo, mee et ass eng VR, en Ditto ass en Ditto, déi Zäit extrem schwéier ze zéien, dat ass leider nit gewiescht. Dann hu mer nach hei de Sandflash an nach eng Kéier en Arbok am ganz schéinen Artwork, muss een och wierklech hunn. An dann hei nach eng Kéier schéin, oh de Luc wäert frou sinn, wann en dat do gesäit. Ech mengen déi Kaart schenken ech mer eng Kéier als Retour zréck. Mir kréien am Luxengpaak e schéine Kingler, e schéine Krabi, Krabbe, hien ass jo Krabbefanatiker, do fänkt hien dann net domat eppes un. Mee dat waren se dann dës Kécher erëm, kuerz a knackeg, 7, 8 bis Minutten dauert de Video. Gesinn artworkméisseg déck zefridden, et ass mega flott, datt mer déi do elo gezunn hunn, mee en plus hei eng Kéier deen aneren. Aerodactyl ass natierlech och fir mech schwéier ze zéien, hei ass nach eng Kéier de Kolleg Nahmonitas an dat war eben deemools 1999 mol déi éischt Kéier wou d'Fossilen erakomm sinn. Eng nei Meta, eng nei Méiglechkeet. Den Hit vum Ganzen ass natierlech en Ditto, Ähm, ditto ass en ditto. Äh, ass bësse sou, ja, da gesitt emol déi éischt Kéier, wou hie och rauskomm ass, ass deng éischt Kaart, äh, dann, wéi hie sech iwwer d'Joeren dann entwéckelt huet. Wéi gesot, deet mer leed, dat de Part elo eréischt den Ufanks August elo rauskomm ass. An als Kompensatioun kritt awer an dësem Mount nach eng Kéier en zweete Part. Dat heescht, mir wäerten dann, ech mengen, dass Base Set zwee schonn opman, oder ass et Team Rocket? Loosst Iech amper iwwerraschen. Ech soen lech décke Merci fir Äre Support. Mir si mëttlerweil schonn an deem Projet bei iwwer 100 Klicks. Ech fannen et genial, Dir och, am Sënn vu mir elo scho bal, jo, bal 1.000 Euro ausginn, wëll der näischt groussarteg gezunn. Mee Dir erkennt et jo, et ass Pokémon, et geet ëm de Spaass, et ass en Hobby. a mat iech zesumme Menschen a Wee gären op den Arboc a Co KG si mol fort, soen iech Merci fir d'Nokucken an dann bis Mëtt vum Mount mam nächste Video. Bis dann a ciao ciao.